gĩkũyũ na mũmbi ndĩmwĩre ti kũina tũkũina nĩ mĩtugo itũ ĩ tũrenda gũcokanĩrĩria ndĩroririe mboi mũtĩ ũrĩa ũciaraga ndũma kana karanjĩra nĩ thaburia na kicheni ya ithe Ũcio etagwo ithe wa Wanjirũ, tũtimũtengũraga, mũmũĩ hihi ta Kamarũ, nĩ mũini njorua. Na kau nĩ kana getagwo Mboi, gathiĩte Kamarũ agakoria agakoria atĩrĩrĩ, Mboi, ta njĩra atĩrĩrĩ, mũtĩ ũrĩa ũciaraga ndũma-rĩ, wĩtagwo atĩa? Mboi arora akĩrigwo atĩrĩrĩ, ai, atĩ mũtĩ ũciaraga ndũma, na niĩ ndũma nyonaga ĩkiuma riko, ĩkarugwo harĩa na thaburia. Rĩu-rĩ, kaana ka hĩndĩ ĩyo kau getagwo Mboi nĩ kũnyakwo. To rĩu kaana ka rĩu korwo nĩguo ithe wa wa Wanjirũ aratunga rwĩmbo rũu, hihi angĩakoririe Mboi nĩũĩ kũrĩa chips ciumaga? Kaana nako to nĩmũkĩũĩ matikĩhithagĩrĩra, maragia kĩrĩa kĩ hakiri-inĩ ciao kana kĩrĩa marona-rĩ, kamwĩre, ati chipo? Ah, chipo, chipo zinanunuliwa tao, chipo huuzwa kwa hoteli. Ũgathiĩ ũgakora nginya kana kau gatiũĩ atĩrĩrĩ, ona chips icio ciumaga waru-inĩ. No rĩu rĩ, kangĩkĩmenyera kũ ciumaga waru-inĩ? Kana ona ta boy ta kau korĩtio nĩ Kamarũ kangĩmenya atĩa ndũma yumaga mweũ-inĩ? Tondũ wa mbere, matikĩinũkagio gĩcagi. Na rĩrĩa twainũka gĩcagi hĩndĩ ĩrĩa twageria mũno hihi twakĩinũka rĩ, ũgakora twainũka ũmũthĩ, tũgaikara rũciũ, mũthenya ũcio ũngĩ tũkaroka gũcoka Nairobi. Na rĩrĩa hihi tũraikaranga rĩ, rĩrĩa tũraikaranga kũu gĩcagi na ciana icio, kana kau nginya gatirarekwo koime nyũmba, gatingĩrekwo nginya koime na hau gagathake na twana twa mama wao kana tata wao ũrĩa ũikaraga kũu, nĩgetha gatikarware kana hihi gatikahakwo gĩko. Hagĩkinya handũ nginya rĩu mwana ũcio mũinũka ndangĩrekwo arĩe Irio cia cũcũ, ndangĩrekwo arĩe ndũma, ndangĩrekwo arĩe hihi tũwaru kana tũmarigũ cũcũ ekũhĩhĩtie, kana ona mbembe ya mũtungo egũtherũkĩtie, atĩ nĩ ekũrwara. Mũmakuagĩra chips, na weetabix, gũkinya handũ nginya rĩu makuagĩrwo maĩ ma cuba. Na hĩndĩ ĩyo wee ĩ, ũrĩrĩirwo kũu gĩcagi, ũrĩte ndũma icio. ũkarĩa marigũ, ũkarĩa ngwacĩ, ona to gũkorwo nĩkĩo wĩ na ũgima mwega ũguo wa mwĩrĩ. Ũgakoraga atĩ nginya hihi cũĩ athiĩ na hau mũgũnda, athiĩ kũmũmathĩra tũindo tũrĩa mũgacoka natuo, nĩ mũkĩũĩ a maitũ witũ twathiĩ kũrĩa gĩcagi nĩ agĩgũtugaga, ũgakĩona kĩndũ gĩa gũcoka nakĩo. No mwana ndangĩrekwo nginya oime na cũĩ na hau mũgũnda mathiĩ na cũĩ. Agakĩmenya atĩrĩrĩ, akona cũĩ akĩenja waru, akona ũrĩa waru cienjagwo, na hĩndĩ ĩyo me na cũĩ na kũu mũgũnda nĩguo ekwĩrwo, ĩno nĩ ngwacĩ yenjagwo haha he nĩ mũrĩo, akonio ndũma ũrĩa ĩkũragwo, akerwo mweũ ũcokagio haha nĩ ũkũraga rĩngĩ, ona twakũra ndũma, akamenya maũndũ mau mothe. No rĩu harĩa tũkinyĩte, nĩ harĩ thiĩ ndĩrona nĩ hekũgĩa ituĩka, atĩ cũcũ ndaraigua mwana ũrĩa aroiga, nake mwana ndaraigua ũrĩa cũcũ aroiga, to mwana ndoĩ gĩkũyũ, nake cũcũ rĩ ndaraigua gĩthweri, ona ti gĩthweri, to rĩu matiaragia gĩthweri, maragia ceng'i. Ũkaigua cũcũ akĩrwo, ai cũcũ, hiyo njaro yako haibambi. Eh, inakatsia, hailatisha ya ngũĩ. Rĩu cũcũ arĩmenya kũbamba nĩkĩ. Eh, arĩmenya, ona rĩu hau hatirĩ, matiraria, matiraiguithania. To rĩu ona ti gĩthweri rĩu kĩaragio ceng'i, nake cũcũ aragia gĩkũyũ. Mũcoke mũnjĩre rũthiomi rũtikũhuka. Rũkwaga kũhuka nĩkĩ angĩkorwo andũ acio matiraiguana? Rũkwaga kũhuka nĩkĩ angĩkorwo ciana tũtiracitigana cũe cimenye maũndũ macio mothe? Ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, kwĩragwo, Gĩkũyũ kĩũgaga atĩrĩrĩ, mũkũrũ gaya, wonie mũruna. Rĩu ona angĩkorwo mũkũrũ ndaraheo kahinda ga kũgaya rĩ, kana ga kwaria na ciana kana ga gũtaara ciana rĩ, agakĩgaĩra kũ? Mũruna akamenya rĩ? Tabarĩra nĩ barũthi wa Gĩkũyũ. Tũcemanie mĩtambo-inĩ ya Twitter, Facebook na YouTube. Barũthi wa Gĩkũyũ.